Amosi madam. Ber ahinya.
Idi to ng'ato ka?
Wadar to jauma moro ka asewo ng'ana asegochone ah. agochone ng'ani ng'ani akino sebag asenyiso ng'ani yo olo yo ma Yeah, wajok moko e piny. Mago weri go madam.
Actually, in fact, eh, an iluonga ni engineer Oleche. Engineer.
Yes, actually, atiyo in the office of the Prime Minister. Yes, yes. Ma an head of security detail mar jakom. Ah. Ma in fact kata nyocha kapo ni neno news maber, inena ka watemo ah. tiyo kuom eh, aluale. Dong'an.
Hey, to koro idhi kanye sani? Owadadhi town jaoba ni ose osedeko. Forget about Uber mago gasi hata kataka. Mago ma ang'o mi irito kanyogo. Wadhi adhi teri town. Kosi neno na. Itera town ya. Ya kata ikitero kata ng'ame kia jowa. Ah ah. To koro town ok adhi adhi ado ng'eruok osiko. Seche ma wadhi town tang'eyi ting'eya maber.

Koro itimo nang'o?
Gima dang' otim, ah, ang' otim kama madam. Eh, ineno sani ah. sani rashawa ah. to jamoro jabedoga piny kamoro ka en jamoro manyateri kata for gimoro one hour Eh. Gima watimo, ineno matatu moko makalo kalo. Matatu.
Okodonje matatu. An beri. Nyaka rach wonyo. Nyamin be nda be listo. Ok anya donje matatu. Luo festival ne adhi gi matatu. Ka koro kata pro box ne mok donje e Luo festival. An koro adonj gi matatu. Ah, gima watimo.
Adonj gi matatu.
Odhi luwo wachien gi gari. Nikech asingi. Koro an adonj Luo festival gi matatu. Matatu. Ok timre.
Matatu. Ok timre. Dong matatu ka Ji donjo gi V8 ana donjo gi matatu ok timre. Matatu ah, wapi kwenye stage kaja. Ok timre ok anyal, ok anyal nyaka racho ok anyal. Mano tago no. Ah, ah mane kwanya yes ni no. Ah. To koro ah ok anyal, ok anyal, ok anyal. Coach ne sani no chop kanyo ke. Excuse.
Excuse mane bana, wan waloso gik ma waloso ka ibuko ni ni excuse. Excuse masadi. Ini ni ng'a? Niko ni data irwako suit ni ni excuse me, excuse me. Wang'eyu jokuoe ma taon. Isego sut idwa dhi somo gazeti taon, umaye kaka umawe taon. Magi joma odenyo, ing'e ni an in fact, kani jo ji aina gi ng'ini an ok ok adil ga. I don't deal deal with such people. Bana ne nyamniang' mbele kanyo kiwuothe gi. Ang'e ni joma odenyo. Dhi dhiyo gi sut moro. Sut achiel idwa rwako higa. Idwa rwako sut higa.

Idi kuodo ni ngai ne ma ne ma, ma gi sida sida tupu ha iketo ni ichego yi ichego yi kae ma ma tango ma chen suvriech ni ema kingawe nguti ni kero ne, ne gol gi noko ango me kore pande tapenj bi ata town kuma nitie ka wachung ka ero koro wachung ka point aneni town ne kanye nyisa ni town ka okine okay, omera Ma Nairobi ne tike. Ne kaka ima- imako ne ng'a tiki, kwane ne lwetene. Be lwetene, be iselogo in ga? Be iselogo kata? Tiki ne dhi liele, ne kicha, ne kingoto wengeni. Ha? ne ae gombe Nairobi ka Nairobi ka bro tie kin kata gi Simba dala bin kata gi Simba ne wuoche ni ne wuoche ne ne wuoche ang'o mipando ne tiendi go ne wuoche ni eh ma wuoche gi nigo kata rangi karango Magi wuoche ma 20 adi? Eh, omera bwana, yani sidoro mi ne ne magi mana chapede koda madonde nini e kibanda. Ang'o miumo ne? Wuod gino. Dela ne iyi nowa. Deli Okay, ka bingi kata 1.9 pesa ing'eyo ing'eyo kata 1.9 pesa di ikia Naka ingoto wang'a kero ne ji ni injinia injinia makanyi ni injinia un muketho ne ji tije Nairobi ka ni injinia dala to koro ng'e ni injinia maduong' to ibiro kuodo ne mana ji Nairobi kae ha magi tang'o useless ai hey hey Nyasachiel kawuono aromogo Aromo go gi mor hey ye ye ye. To mana yany. To mana yany. Onge na wacha isulu. En knife.
Kaiwa chidu to tende no